Driving Dreams, de Podcast. Fir dësen Driving Dreams gi mir en neien Toun un, nämlech e musikaleschen. D'Invitée vum Andrea sinn haut keng aner wéi d'Sängerkolleege Krick, Edson a Joel Marques. Zesumme mat véier weideren Acts ware si all Kandidate vum éischte Luxembourg Song Contest. Stréckt Iech un fir eng relax Podcast-Ronn a gitt méi gewuer iwwert hir ënnerschiddlech Erfarungen, hir neiste Pläng a villäicht gëtt et dono eventuell och eng kleng Karaoke-Session. Wéi geet et Iech? Super, jo cool. Vincent, du hues de Präis gewonnen, wéi dir vum Auto gefueren hei. Ooh, an wat kënnt nach mat deem Präis? Ma mir hunn dech als Chauffer. Dat ass äre Präis, dat ass net mäi Präis. Du hues eis mat dobäi. Wat geet den Ament sou an engem Liewen? Wat ass lass?
Ech schreiwe meng Lidder, ech maache mäi Projet gär fäerdeg, fir datt ech schonn u mengem nächste Projet ka schaffen fir dann d'nächst Joer. An dann erëm dat nächst Joer drop un anere Projeten. Jo, ech schreiwen extrem vill Lidder. Ech denken, datt dat de Wee ass, fir iergendwéi sech e bësse erauszemoien mat. dass du do nach wierklech gutt Musek hues, weess de, well du kanns dech net mat Klengegkeeten zefridde stellen, well dat ass ëmmer esou, den éischte Moment kléngt et cool an da muss de ëmmer Gedanken iwwert deng User maachen, wat wëlls de domadder soen, wat wëlls de domadder eriwwerbréngen an esou weider an dat ass mir mega wichteg. Dowéinst loossen ech mer Zäit an ech schreiwe ganz vill fir extrem vill Verschiddenes zou, well et kann een och alles mëschen an esou.
A wat ee vill schreift, wat een och d'Chance huet méi Lidder. ze hunn, déi vläicht erfollegräich kënne ginn. Absolut. A gëtt een net besser desto méi ee schreift? Dat, dat och, jo.
Also ech muss soen, och wat d'Wortwahl ugeet, dat ass eng aner Approche dono. Ja, I see. An voilà, jo, dat sinn elo dräi Stonnen. Vläicht kënnt nach eng Single vu mär eraus. Ech hoffen, dass d'Leit deen Inhalt feiere wier. Weess de wéini dass se erauskënnt?

Ech, dat leeft grad de Moment. Ech hunn en extrem Bedürfnis eng nei Gittar ze kafen. Jo, dat kennen ech.
Mee mäi Stëppelen ass och heiansdo géigesäiteg un. Ech flécken d'Stier mol eng. Mee de Problem ass einfach, ech soe mer, ah komm kaf der se. An da sinn ech esou wierklech prett se kafen ze goen. An da soen ech mer, ah nee, weess da kënnt erëm déi Vernunft erëm, weess de, du brauchs se net.
Ähm, an yeah. voilà, an dann, keng Ahnung. Mee, wéi kënnt dann ëmmer dee Sproch, Du hues zu Bréissel just eng Gittar fir d'Spillen, weess de? Jo. Ja, ja, genau.
Eng puer Mol. Ja, voilà, voilà, du sees et, du sees et. Eng puer Mol, an dann ass et dat Ganzt, also, ech lauschter wierklech bal keng Gittar. Ja, verstinn ech. Ech hunn eng Gittar, hunn ech standard getuned, déi aner op Drop D, eng akustesch Gittar, ne?
Ja, ja. Dann Dad Gad.
Ähm, open D. Voilà, quoi. Ech hu keng Loscht, ëmmer meng Gittare ganz ëmzetunen, ja.
Well, wann ech nei Säiten drop maachen, wëll ech einfach een Tuning droplosen, well soss platzen déi Säiten deem no, wéi wann se konstant alternéiers, weess de. Ja, ja, also déi. Ech hu keng Loscht dorop. Déi Diskussiounen. Leider brauch ech nach eng Gittar. Oh, nee! Also déi Diskussiounen hunn ech och ëmmer mat menger Frëndin, ja. An hatt versteet dat einfach net. Dowéinst sinn ech frou, dech ze hunn a mengem Liewe, Joël. Also.

Ass och dat wat ech esou flott fannen. Ech fannen mir sinn awer zanter deem, also et huet een sech jo ëmmer esou e bësse kannt. De Joël kennen ech vum Barbara senger, vum Barbara senger Terrass iergendwann eng Kéier. Dech well ech dech op Festivals gesinn hunn, Krick ech hunn eng Kéier mat denger Schwëster zesumme geschafft scho laang hier. Du wars jo awer mengt ech net mat dobäi. Also esou esou huet een sech et kannt. Awer ech fannen awer déi ganz, an net nëmme mir, mee och all déi aner Leit, dat ass awer esou eng richteg gäil Family ginn. An dat war elo dat eenzegt wat ech nach wollt dir mat meiner ST soen. Wat sot där dozou?
Fan och lo duerno ass fir mech ass Bonding méi fir ech weess net firwat nee ech weess net ech hu fannt dass am Prozess awer schonn dass mer eis vill méi no komm sinn an jo jo war och vläicht well mer an dat kaalt Waasser geheit gi sinn wéi deen Dag mat de Vocal Coachs sou wou mer jo wierklech Sou, dat ass cool. Lo muss jidderee virun deem anere sangen. Moien, ech sinn André. Wësst Dir, ech sinn dat. Ech fannen, dat war den éischte Schratt. Dat den éischte, also éischt mental Preparatioun, fir alleng scho virun deenen anere Kandidaten ze sangen. An hues de, fannen ech, wann s du lo ee bass, dee wierklech mega nervös bass an esou weider, dat war eng Iwwerwannung, déi vläicht gehollef huet. Jo, op alle Fall. Ech mengen, ech war dat drëtt oder véiert d'lescht, ech war einfach déi ganz Zäit sou nervös.

Edson, wat leeft mat dir mat der Musek? Wat leeft bei mir?
Also, mäin nächste Projet ass e Kuerzfilm. E Kuerzfilm?
Jo.
Mat Musek awer? Mat Musek och dran.
An wou nach dëst Joer erauskënnt. An dovunner kommen och e puer Singles eraus. Vum Kuerzfilm? Vum Kuerzfilm.
An dozou kann ech leider net méi vill soen. Cool.
Ech freen mech mega drop. Ok dat ass scho geil mat mam Konzept also.
Nee dat ass scho cool an ech si wierklech stolz drop well et ass eppes wou mer wierklech haart dru geschafft hunn. Ech hunn dee mam Emmereen Samuel a mam Isaiah Wilson zesumme gemaach, och produzéiert vum Beast Pictures an jo ech free mech mega. Ass et scho fäerdeg an do si si elo an der Postprod oder produzéiert se nach? Et ass schonn fäerdeg. Ok.
Kannst eis den o weisen? Nee, kann ech net. Allez. Awer ech kann iech invitéieren wann mer bis d'Première mat. Dat ass dat ass ganz gentil, dat ass ganz gentil. Du kanns net, du muss. Ech muss.
Kréie mer dann och Schnittecher? Schnittecher?
Nee, dir kritt eppes passendes, wat also dir kritt eppes z'iessen wat zum Film passt.

An dann muss ech déi Saachen erausbréngen an dann, jo, ech hunn elo e puer Concerten, op déi ech mech vill freeë, wou ech awer mental mech vill muss drop virbereeden a vill organiséiere muss, fir datt dat gutt gëtt duerno. Do kënne mer eis och op eppes gefaasst maachen, wat do kënnt. Also, du hues mer deng Iddie jo schonn eng Kéier gepitcht.
Ma nee. Och dat ass eng Form vu Konscht villäicht. Jo, jo.
Mee jo, du weess, mental sinn ech och schonn hei e bëssen nervös. Scho gëschter Owend luch ech am Bett, stéch op, weg an da sinn einfach iwwer ee Mount. Mee jo, dat gëtt awer. Ech freeë mech op alle Fall vill drop. An jo, ech hu jo meng Aarbecht gekënnegt. Yay!
A kuck, do feiere Leit schonn. Wee!
Jo, an do hunn ech froh, datt ech dat gemeet hunn an dann ab September wëll ech eng aner Aarbechtsplaz, déi ech hoffentlech kréien an da geet et Mir virun. drécken der d'Daumen. Du wëlls wei, du wëlls nach weider schaffen an der Musek, sou e bësse sou fifty fifty man? Jo, dat anert ass mer ze risky. Absolut, verstinn ech. Mir liewen awer och nach emol zu Lëtzebuerg, ne? Natierlech, Dat natierlech. an well ech einfach ëmmer eng Sécherheet wëll. Weess de, ech wëll ëmmer ee Fond a wann ech da soen, okay, ech schaffen. Sech Stonnen d'Woch an dann hunn ech weekends fräi oder owes fräi fir aner Saachen ze maachen. Ech hu sou vill Congésdeeg an hei an do an et ass méi eng chill Phas, wou ech besser ka meng Saachen organiséieren. Dann mengen ech, kéint ech dat awer gutt kombinéieren. Nëmmen dat eent, do hat ech jo elo och nëmmen geschafft am Fong an dat seet mer guer, guer, guer näischt. Dat huet mech och wierklech onglécklech gemeet an dat hunn ech elo gemierkt an dann, Just d'Musek mengt ech, et géing mech mega vill ënner Drock setzen. Ech mengen, et mierkt een awer hei am Auto, an ech mengen, dat ass och erëm esou eng Form vu, also dir waart, also du waars bei The Voice, bei dir ass et, du bass schonn länger professionelle Museker, den LSC huet awer och anere Leit esou d'Méiglechkeet ze ginn, awer ze weisen, ok, heiass, et geet awer heiansdo e bësse méi, obwuel et schonn déi ganz Zäit kloer war, well ech, wéi laang bass du elo scho professionell Museker, wou s du just Musek gemaach hues? Ech géing soen, jo, bal 10 Joer. bal 10 Joer wou vill Leit, also all Respekt dass de alles zesumme gekrommt hues a gesot hues ech ginn dee Schratt, sécher keen einfachen. Jo kloer, also ech mengen et muss een, et muss een dru bleiwen, well mee dat ass einfach mäi Mindset einfach, dass ech mer soen et wäert net iwwer Nuecht kommen an ech muss einfach, ech muss einfach hustlen an et wäert, net einfach sinn an dat ass e Milieu wou komplett onsécher ass, zemools zu Lëtzebuerg. Mee ab engem gewëssene Punkt hunn ech awer mat där Aarbecht wou ech gemaach hunn, ob et war elo mat Concerten oder dono och Sassam wou ee Revenu bréngt, jo ass et gaangen an dono hunn ech natierlech och d'Chance, also hu mer am Fong hei am Land d'Chance, datt mer kënnen e Statut kréien als Intermittent du spectacle oder Artiste indépendant, an dat ass wierklech eng zimlech grouss, grouss Hëllef. A voilà, so I'm, I'm doing it an et ass heiansdo net einfach, mee et ass total wierklech méiglech als, als Museker hei zu Lëtzebuerg ze liewen oder einfach als Kënschtler, well et ass net nëmmen an der Musekszeen, wou dat gemaach gëtt, mee och am, am Danzen, am Theater, als. Artiste peintre oder als Artiste sculpteur, et ass, et ass wierklech méiglech an du hues da, du hues Leit, déi einfach nach méi laang um gaange sinn ewéi ech, 20, 30 Joer an voilà. An dofir fannen ech dat awer wichteg et ze soen, dass aner Leit och dobaussen et wëssen. Du kanns wierklech dovunner liewen, so don't give up and start your dream. Dat war dee Message deen ech eigentlech elo vun der wollt héieren. Villmools Merci dass du mer genau dee ginn hues. And you're welcome.
Joël bei dir ass et jo genau, ech mengen du koums vun The Voice, do hues du gesot, sou elo maan ech Musek, hunn ech blöd gelaakt oder? Absolut.
Also d'Saach war esou, nodeems ech déi éischt Kéier ausgestraalt gouf a gesinn hunn, wat fir d'Feedback ech krut an dat och dono mat den nächste Phasen, sot ech mer, okay, vläit fannen d'Leit meng Stëmm, meng Musek eventuell gutt. Ech hu laang gebraucht, fir mech och dovunner iwwerzeegen ze loossen, mee et ass och e Punkt einfach komm, wou ech mer sot, Hey, weess de wat, ech si jo, ech sinn och esou, ech sinn een, ech dreeme vill. an ech loosse gär dreemen. An ech sot, Ma firwat, firwat liefs de mol net eng Kéier einfach däin Dram, elo ass d'Méiglechkeet, elo, elo hätt ech kéinten.
An du sot ech mer, ech ginn all in, ech bereien absolut guer näischt, ech hunn net vir elo opzehalen, ech wëll ëmmer weider maachen. Ech denken, wa meng éischt Projete bis erauskommen, hues de och emmer esou Repère wous de kanns zeréckblécken. Genau. Elo blécken ech halt nach op esou Saachen wéi The Voice zeréck, éischt Erfahrungen mat aner Kënschtler oder Produzenten an esou weider esou fort. Dat sinn déi éischt Baby Steps déi s de hëls an der Industrie. An dunn awer meng Projete bis do sinn, dat ass dann dat éischt wou ech ka soen, hei dat do hunn ech gemeet, dat si schon, war haart, war eng, dat ass net ëmmer einfach, wéi den Edson et seet, ech sinn net esou laang wéi heen am Business, gell, mee och. Ech mierken, datt Swissdines do hues nach kee Revenu an ech kucken, datt dat bei dra kënnt, datt dat duergeet, fir e bëssen alles e bëssen ze balancéieren. Mee et ass e Risiko, deen ech all Dag erëm huelen, well ech sinn de glécklechste Mënsch op der Welt, wann ech just mam Musek liewen, wierklech. Also ech liewe mäin Dram an ech wënsche jidderengem, datt en dat och am Liewe fënnt, well wann en dat bis eng Kéier. Experience. Eng Kéier Blutt gelaakt, da kanns de vergiessen.
Mee ech mengen et ass och wichteg ze wëssen dass et wierklech net overnight kënnt. Ech hat eng Kéier een Optrëtt a Spuenien an den Dag drop war eng Konferenz a mäi Manager war dohinner gaangen an do war de Matthew Knowles, dem Beyoncé säi Papp, huet do d'Konferenz gehalen an hien huet gesot, the fruits of your work are only gonna show after ten years. Dat heescht, du muss minimum 10 Joer un denger Craft, un dengem Projet schaffen, bis Friichte kommen. Du dierfs och net opginn. Also dat ass dat, wat ech bei mir gesinn hunn. Mir waren mat Diario ware mer wierklech gutt ënnerwee. Mir waren zu Berlin am Studio, mir haten Gäil Virgrupp Slots, ech mengen du haas de och schon, wees de dat brengt der esou vill an ech mengen dass irgendwou de Fehler war au cours de la route opzehalen. Ech si lo frou dass ech lo rem mat one last time irgendwou rem um Wee sin mee ech mengen dat ass och e Message deen ech jideree wéilt gin, nie opgin well dat ass mengen ech dat ass mengen ech dat allerschlechtste waats de kanns maachen well wanns de bis ugefaangen hues well dat ass och wéis du gesoot hues dann ass et net dass elo an net an 10 Joer. Dass dat an dass och well. Déi Zäit wou ech elo verbréngen also mengem Dram an d'Runn ze lafen an dono opze also dono opzeginn fannen ech ass einfach also ech soe mir ass einfach domm, ass blöd. Ja. Ass einfach esou, well ech hätt jo dono, ech hätt grad esou gutt derno kéinte schaffe goen, ech och cotiséieren, iergendeppes derno kafen, aner dunn, dann hätt dann hätt ech jo eng ganz aner Liewensastellung an ech géing ganz anescht am Liewe stoen. Ja dat ass. Dat ass einfach net mäin Zil.

Mee sou mam Zil, wat denken déi aner, wat gefält dat deenen? Dat do ass e radiotauglecht Lidd, vläicht kréien zum Beispill null Mäin Genre si Pouderdeg Gemeten an alles an ech sinn dankbar fir dat alles, mee null, null, null Mäin Genre, dat pass ech deemools nach net. Mee ech hunn einfach elo realiséiert no deem Ganzen, datt ech am Fong vill Songs hunn op mengem Laptop, déi ech do ëmmer owes, wann ech traureg sinn, spillen. An.

Vill positiv Leit an Ënnerstëtzung. Ech mengen dat huet een awer och gemierkt. Du hues quasi dat ganzt Éislek hannert der, jo? Jo, mat all den. Déi hunn op dech gewäert hei, jo? Jo.
Et huet een ëmmer vill Ups and Downs an Douten an dat ass normal, dat gehéiert dozou an et ass schwéier dat zu ofzeblocken. Mee dat ass eng ganz Journey an dat ass eng ganz Aarbecht, déi s de am Fong perséinlech méchs, mee och als Kënschtler. Mee. Voilà, das Ziel ass et ëmmer weider ze maachen an ech fannen dat absolut net arrogant, dass du wierklech Musik mëss déi dir gefält, well ech mengen als Kënschtler ass et iergendwou eng Aarbecht dat ze maachen wat vu banne kënnt an net vu baussen an ech mengen dat wat vu banne kënnt ass éischtens mol real an du wäerts dann Leit fannen, du wäerts deng Niche fannen, déi genau mat dir alignéiert sinn an déi dann genau dat feieren, wat s du feiers. An ech mengen, wann s de bis op op deen Zuch spréngs, op de Krick-Zuch spréngs, dann, jo, wäerten d'Saachen un dech kommen. Your vibe attracts your tribe. Jo, dat ass net nëmmen Musek, mee dat ass och du als Persoun, weess de. Dat ass eben hautzedaags, hunn ech d'Gefill, d'Leit misste méi Persoun kennen wéi de Song à la base an ech mengen do hunn mer alleguerten eng schéi Séil. Jo dat kanns de.
Mä maach dat!
Why not? Wëlls, ech hu geduet du wéilts léiwer an engem Hochzäitskleed ëmmer op der Bühn stoen. Wéi fannt Där mëttlerweil D'Lëtzebuerger Musekszeen, wéi fannt Dir, dass se sech entwéckelt huet? Ech mengen, du bass schonn, jo.
Jo, se ass mega gutt ënnerwee. Et sinn ëmmer méi, méi Kënschtler, déi sech trauen an déi einfach fir hiren Dram
liewen. Jo, jo, liewen.
Oder déi et nach net gecheckt hunn. Also ech mengen, komm elo eng Kéier, du méchs dat elo schonn éiweg, mee wéi gesot, Joël. Éiweg?
Éiweg.
Däin halleft Joer, jo däin halleft Liewen. Nee mee Joël, bei dir war zum Beispill, hätt deng Frëndin dech ni op The Voice ugemellt, dann hätt Lëtzebuerg däi schéint Stëmmtalent nimools matkritt. An dat ass awer verréckt, well ech mengen. Jo, d'Saach ass, ech hu virdrun jo, also dat Joer wéi ech bei The Voice war, hunn ech halt a Caféen oder Bars, Restauranten an esou weider e bësse gesongen. Dat si Plazen, weess de, wou s de de Verstäerker halt scho bal ausmëss. Deemno wéi well dann awer ëmmer iergendengem ze haart ass an Dat ass dat Schlëmmst. dat ass ganz dat ass ganz ganz schlëmm. Also keng Ahnung, wär net The Voice, also meng Erfarung do, wär ech wahrscheinlech och als Kënschtler net esou entwéckelt wéi ech elo sinn, muss ech Äerglech soen, well ech hunn dohanne mega cool Leit kennegeléiert, déi mär Saachen op de Wee ginn hunn. Ech mengen, dat war esou dat Bescht un der ganzer Erfahrung, dat war déi Leit kennen ze léieren. An jo, also ech hu schonn ëmmer fonnt, datt d'Musekszeen, zemools elo déi Covid-Zäiten do, viru, ganz kuerz viru Covid an esou weider, do ass d'Musekszeen, fannen ech, zu Peak an ech sinn mega frou elo mat dobäi ze sinn an der Musekszeen hei am Land. Ech muss och soen, et ass nach eng ganz aner Approche, well als Kënschtler hues de elo en aneren Drot mat de Kënschtler deemno wéi, an du léiers och ganz vill Kënschtler kennen, déi s de virdrun guer net kannt hues, Leit déi iwwerkrank gutt sinn. Wat schued ass, ass dass dat net esou ëffentlech ass, weess de. Et gi sou vill Lëtzebuerger Kënschtler, Produzenten an esou weider déi am Ausland schaffen, fir rise Kënschtler produzéieren, keng Sau weess dat. Ech hunn d'Impressioun, ech hunn d'Impressioun, an dat war mer eben och mam LSC e bësse kloer ginn, dass sech Leit dobaussen, also ech mengen et gëtt extrem vill gemaach, de Ministère gëtt Gas, ech mengen du bass Babist, ech mengen déi gi jo, ech mengen déi setze sech jo méi. fir d'Musek an, wéi dass et iwwerhaapt e lukrative Grond fir si gëtt dat ze maachen. Weess de, dass de der denks, et gëtt esou vill gemaach, mee ech mengen et ass leider ëmmer nach dobaussen net ukomm an ech mengen dat ass eng Saach wou d'Leit eben och mussen dru schaffen an. Jo ech mengen dat ass esou eng ganz, ech weess net, society thing, kulturell, dass mer nach net onbedéngt do ukomm sinn, mee de ganzen, Ekosystem ronderëm de Kënschtler ass umgaangen, sech ëmmer méi ze imposéieren. An dat ass och eppes, wat wierklech Zäit brauch. Also wann ech elo elo nëmmen d'Beispill huelen vu vu Beast Records, dem Label, wou ech jo ënnerschriwwe sinn. Si sinn och elo schonn zéng Joer umgaangen a si hunn. Lo virun engem Joer hunn si mat ADA Benelux ënnerschriwwen, wou am Fong een Deel vun Warner Music ass. Warner, fir de Leit ze soen, dass e méi wéi just de Bugs Bunny, ne? Also se schaffen. Genau.
Mee voilà, wéi gesot, dat ass eppes wat Zäit hëlt an an jo, mir wäerten iergendwann do ukommen. Ech si mer sécher, dass. D'Musek sinn och elo dat mam ESC, datt wierklech Leit dat gesinn hunn, wéi krass e Sprongbriet dat ka sinn. Also ech freeë mech op dat, wat zu Lëtzebuerg nach kënnt. Ech mengen, d'Leit wäerten och méi motivéiert sinn, fir ze schreiwen, fir Musek ze produzéieren, fir einfach Kënschtler ze sinn. an ech ech ech callen dat do well ech wierklech ganz schlëmm am Gefill dass an deenen nächsten zwee Joer iergendeen hei erauskënnt. Ech komme mat.
Ech meng du bass et. Ech weess zwar net, ech wënschen et jidderengem vun Häerzen, wann ech et sinn och gutt, mee éierlech gesot ech hunn d'Gefill et geschitt, et wäert eppes, ech hunn d'Gefill et wäert eppes Revolutionäres hei am Land geschéien an der Musekszeen. An ech hunn d'Gefill, dat wäert aner Kënschtler, déi dat doten, ënner anerem den Edson, deen dat scho méi laang hei maachen, déi wäerten dann och emol endlech Recognition fir all hir Aarbecht, all hir Projete kréien.
Ech mengen, et wäert wierklech béis an d'Lut goen, well mir brauchen een, deen hei erauskënnt, dee wierklech gutt ass. fir dass aner Leit sech soen, ok, klengt Land, hien ass awer do rauskomm, komm mir kucke mol wat nach do ass. Du selwer als Kënschtler, also ech zum Beispill am Fall falls et bemerkt géing sinn, ech géing d'Leit mega ënnerstëtzen hei aus dem Land, well wanns du schonn déi Reichweite hues, dann benotz se natierlech de Leit ze hëllefen, déi dir eventuell och iergendwann hei am Liewen eng Kéier gehollef hunn, well jidderee fänkt hei un an ech hunn nach ni e Kënschtler hei getraff perséinlech, wou mär de Karl, also de Karl Schëller gewisen hunn. Ech mengen och net, dass dat esou ass. Also ech gesi, ech fannen awer schonn, dass d'Zeen sech krass geännert huet an et war e bësse meng Angscht, wéi mer an de Concours eragaange sinn, do war ech esou, okay, wie sinn déi Leit, wäert dat klappen, well du wäers awer vill Zäit matenee verbréngen an ech hu fonnt, dass et einfach, wéi gesot, eng Famill war mat jidderengem an dat, wat s du grad ugeschwat hues, och Joël, mat de. mam Erauskommen oder esou. Ech mengen och just, datt et nach eng Fro vun der Zäit ass. An ech kéint mer och gutt virstellen, datt et eng Persoun ass, och e bësse wéi s du, weess de, dee jorelaang ebe just méi vläicht an engem Café gesongen huet oder am Keller oder esou an dann op eemol einfach esou eraussprécht. Ech si mer nämlech sécher, datt mer nach vill méi Talenter hei am Land hunn, déi kee Mënsch kennt. Ech hoffen, an dat sot ech och scho mega oft, datt meng Participatioun, Vue que dass se méi rezent Joer ass, dass dat verschidde Leit motivéiert fir Musek ze maachen, fir zum Eiserath ze kënnen. Dat ass sécher. Well hey,
et ass, et kascht am Ufank natierlech Iwwerwannung. Et ass mega intim. Sangen ass intim. Mee maach et eng Kéier viru Leit a wann de Feedback gutt ass,

Ass och een mega geniale mega push de all toll. Also fir mech war et iergendwéi keng Fro, dass dat awer de Fall wäert sinn. Wisou solls de Comeback maachen, fir dann direkt erëm opzehalen? Also. Nee dat net, mee ech hat net ged, also ech war jo am Fong ni en Deel vun der Musekszeen, quitte datt ech zwee Lidder jo released hunn, mee dat war net, fir mech war dat näischt. Also ech hu mech ni zu engem Museker vu Lëtzebuerg dozou gezielt, oder wéi soll ech dat soen? Fir mech, ech war am Affirm'er an ech hunn dernieft e bëssen Tralala gemeet,

Séier, dat geet och.
Ech mengen, du méchs beim ESC mat, well den Hype kënnt réischt, wann et wierklech ëm déi Finall geet an déi Halleffinall, déi offiziell grouss. Also den LSC huet schonn, also mat senger Antwuert, dat war schonn net schlecht, mee wou et richteg duerno abgeet, ass wann s de, wann s de an där Finall stees, wann s du gewielt gëss fir däi Land an dann. An dann hues de ee Joer bis dass de ersat gëss. Mee du muss Mä dat ass alles do ginn. Do muss de Gas ginn, do musse Saache prett sinn, do musse Saache rauskommen, well dat ass däi Moment. Du hues de Momentum. Ja. D'Leit vergiessen dech nach net esou séier, wéi s dat. Dat geet net esou séier. Mee voilà. Elo wou een et heiten mat erlieft huet an asacke gelooss huet a gesäit wéi et elo weidergeet, An ech mengen, dass een, et hätt een ëmmer iergendwéi kéinte besser maachen. Ech mengen, déi Fro, ech stellen déi Fro elo bewosst net, also dat heescht, Dir musst net drop äntweren, mee ech si mer einfach sécher, dass deen een oder aneren sech nach eng Kéier wäert umellen. Mee wéi gesot, ech si mol gespaant, wat do draus gëtt. Ech si gespaant, elo dem Tali seng Karriär ze, ze kucken, wat do draus gëtt. An dann, jo, a generell, wat aus der Musekszeen gëtt. Ech mengen op Competitioun oder net Competitioun, op grouss Kënschtler oder kleng Kënschtler ass et wierklech och wichteg sou ze wëssen firwat een et mécht an och sou fir mech ass et wichteg als mech als Kënschtler weiderentzeentwéckelen. Wat heescht et am Fong Kënschtler ze sinn? A wat fir eng Intentioun wëll ech a meng Konscht erastiechen a wat fir ee Message wëll ech, ups, wat fir e Message ech wëll erausbréngen? An dat fannen ech soll een, soll een ni vergiessen, datt et, also fir mech zum Beispill ass et wichteg, datt ech net zum Beispill just Interpret sinn, mee datt ech awer och kann, datt ech wierklech kann createn. Dat ass jo mat dengem Projet, wéi s de elo virdrun geschwat hues. Jo. An ech menge wann s de dat net an den Hannergrond fale léiss, da wäerts de egal wéi dech ëmmer kënnen als Kënschtler ernären, ob s de lo unerkannt bass oder net. Hi Police.

Face op dit, sou dass dir op d'Bühn gitt an eng aner Perséinlechkeet sidd wéi baussen. Mee du kanns jo, dat eent geet jo parallel mat deem aneren. Ech sinn awer de Géigendeel, dat ass genau dat wat ech am Fong net wëll. Ech wëll gären ech sinn an ech wëll mech als Mënsch weiderentwéckelen a meng Musek entwéckelt sech domat och weider, well meng Musek gehéiert zu mir, zu mengem Mënsch. Awer ech mengen ech wéilt net sou eng eng aner Perséinlechkeet sinn. Eng Persona, sou eng Online-Persona.
Och eng Phas A oder eng Phas B vun der hunn ech. Nee ech huelen just eng Phas A. Ok. Eng Phas K. Ech sinn do och, ech sinn do och bësse sou an deem, also ech hunn, wat meng Musek ugeet, déi entwéckelt sech einfach mat mir mat an esou wéi ech grad hei mat Är schwätze, schwätzen ech mat anere Leit an dat wäert ëmmer esou sinn. Ech sinn, ech sinn e ganz simpelen Typ wou einfach op enger Bühn wëll fucking Musek maachen, well dat mech einfach mega frou mécht an ech brauch net méi. Ja, ech mengen, dat ass bei jiddwerengem e bëssen anescht. Bei mir ass et einfach, dass dat esou een Deel vu mir, wou am Fong am Moment grad schléift, a wann ech op d'Bün ginn, dann erwächt déi Persoun oder esou. An dat ass nach ëmmer en Deel vu mir, mee et ass just, dass ech deen Deel net onbedéngt a mengem Alldag weisen, well ech mengen, dat ass wierklech e groussen Deel vu mengem. conscious, wou am Fong grad an d'Liewe kënnt an an voilà, dat ass. Mä dat fannt ech jo nach, dass dass jo am Fong sou e bësse sou wéi d'Krick an ech grad gesot hunn, ausser just dass de dann dee klengen Extra op der Bühn einfach all Kéiers erofgëss an du bass awer nach ëmmer du selwer, du hues just eng eng aner Expressioun mat, bis.

Guer net. De Joël bléist hei schon. J'aurais pas aimé mais. Moi j'aurais pas aimé. Schöll mol, schöll mol. Nee. Nee ma also ma Geck ne. Ech gesin der awer ähnlech. Also ech sin och esou perséinlech ass vill an de lescht Joere bei mir passéiert an verschiddene Saachen muss ech benotzen fir mech z'expriméieren mee aner Saachen déi loossen ech och einfach gären do wou se higehéieren an enger zouener Këscht oder sou. Ech mengen, dat ass einfach, mee dat ass net, datt s du net do bass, mee dat ass einfach just eng gewësse Facette, déi s de de Leit wëlls weisen, oder net? Mir hunn och scho wierklech laang geschwat, vill iwwer Musek, mee komm mir schwätzen e bëssen iwwer Autoen. Mir hunn esou eng kleng Rubrik, 5 séier Froen. Wat ass Äre Liblingssong beim Autofueren?
Generell oder am Moment? Generell.

Echt?
Nee. Ähm. Ech hat kanns du vir gräifen. Dat ass schwéier, awer dat ass bestëmmt e Beyoncé Lidd. Ok, iergend e Beyoncé Lidd, dann bleiwe mer do hänken. Ech lauschteren all Dageen eppes anescht an. Wat war dann haut däi Liblingssong?

Sou de Culture Forest Festival war elo fir mech scho mega schéin, war mäin alleréischte Festival, war eng mega schéin Erfarung. Dat heescht, dee bleift sécherlech am Häerzen. Mee ech hunn d'Gefill, dass en dach biergop wäert goen. An ech menge wann, wann ech, wann ech mäin perfekte Concert, mäin Allerliblingsconcert bis hunn, dass ech dat och weess a richteg spieren. Ech mengen et wäerts de spieren. Also ech weess net wéi mäi Liblingsconcert war, mee ganz oft, Dréinen ech bëssen duerch an ech nennen dat dass wann den Holy Ghost mein Kierper an mein Kierper kënnt an dat ass du wann ech bemol vun der Bühn rof sinn weess ech net méi alles wat geschitt ass an dat ass esou een Zoustand wou wierklech onbeschreiflech ass. Nan Hany, nan. Ech kennen dat awer, wéi's du sees, dat ass tatsächlech esou, dass de, dat geet och dacks esou séier, weess de. De Problem ass, du bass am gaangen dat iwwer, bei verschiddene Concerten, iwwer Méint ze kucken an dann op eemol, da stees de op der Bühn, ech mengen LSC war jo nach méi schlëmm, dat war jo just 3 Minutten, weess de, da stees de op der Bühn an dann ass eriwwer.

Tréin oder oder wierklech awer eng gefühlvoll? Nee, et war schon par rapport zum zum Lidd an zu der zu der Aarbecht. Okay.
Ech hat dat eng Kéier a mengem Liewen, virdrun ni, dat ass elo rezent. Ech mengen wat ee méi al gëtt a wat wat een esou, weess de, fréier war, also mat 18 war ech esou, okay, wee béit mär den Aarm a wat och ëmmer an. Wee wat mir den Aarm?
Wee béit mir den Aarm, dat ass esou, who's gonna stop me now? An du fills dech cool an dann iergendwann enke hues de awer Gefiller, Saachen an dengem Liewe passéieren, an ech mengen domadder, ech hat och vläicht einfach eng schéi Kandheet, dann einfach esou ouni Problemer an dann op eemol fänken d'Problemer un. An ech mengen dat war déi éischt Kéier wou ech wierklech op der Bühn gekrasch hu virun kuerzer Zäit. Méi mam Songwriting.
Jo. Also ech hunn e Lidd wou ech einfach nach, also dat ass schwéier. iwwer esou Themen och ze schreiwen an esou weider deemno wéi an dass esou eppes wou wierklech elo e Prozess ass. Ech kann lech net soen ob dat Lidd dës Joer fäerdeg ass, an zwee Joer, an dräi Joer. Ech ech loossen einfach d'Gefiller mat erafléissen, mee et ass en extrem emotionellt Lidd a wann en do während dem Schreiwen hunn egal also wann s de et fills dann ass de Moment wou ech einfach och musse briechen. Ech mengen awer dat Lidd dat wäert wahrscheinlech ni perfekt.

Ah oh my god! Ey mir waren schon eng Kakaroke zesumme sangen, dat war ze wéineg fir. Jo, bei dëse komplett ënnerschiddlechen Influencë war et anscheinend net esou einfach sech op ee Song ze eenegen, mee iergendwann huet et dunn awer geklappt. I remember when, I remember, I remember when I lost my mind.

Dat war den Driving Dreams mam Krick, Joel Marques an Edson. Schalt geschwënn nees eran, wann et heescht Driving Dreams, de Podcast.
Driving Dreams, de Podcast.